Fyset ti byth yn disgwyl hyn yn Japan, canu Cymraeg ar y strydoedd, y ddraig goch ym mhobman, a phlant ysgol yn canu Hen Wlad fy Nhadau. Mae Cymru'n huge yn rhan yma o Japan. Ond pam? Rhys Williams ydw i, cyn asgellwr i Gymru. Yn 2019, weles i Dinis Kitikusha yn syrthio mewn cariad â rygbi Cymru. Chwe blynedd yn ddiweddarach, Dwi'n nôl, i weld os yw'r cariad 'na dal yn fyw! Tro cynta i ni ddod nôl ers 2019 cyn Cwpan y Byd. Ia, cau â hwnna.
Ni'n mynd i'r River Walk i gweld y Fire Brigade Centre. Mae peli efo ni, os mae'n rhaid i ni wneud tymor rygbi, mae anrhegion efo fi yn y bag. A mae 'na crys Cymru efo fi i roi i rhywun sydd yn pwysig fan hyn. Ond awn ni weld nawr beth sy'n digwydd. Wnaethon ni ddod nôl fan hyn yn 2019 jyst cyn Cwpan y Byd a wnaethon nhw roi rein ar pob fyndiant dân, felly dros 1,000 o'r ceir o gwmpas y ddinas yn gyd cario'r Red Dragons, beth wnaethon nhw galw ni. Hopefully the dragon keeps the the the citizens safe. Mm.

Posters pobman, billboards pobman yn dangos rygbi Cymru. O'n i ddim yn disgwyl yr un um, croeso wnaethon ni cael. O'n i'n sicr roedd y ddinas wedi cymryd uh, rygbi Cymru i eu calon nhw. Hwn yn wedig efo'r ysgolion yn canu'r anthem. Diolch yn fawr am y gwahoddiad i ddyn i ddod yma heddiw.

Mor gystal â rhai o'r ysgolion fyddech chi'n mynd mewn yng Nghymru, ond mae, ie, mae jyst yn anhygoel sut maen nhw'n gallu cymryd y, y iaith Cymraeg a canu fe fel, chimod, maen nhw'n gwybod e. Fits. Happy coat, happy. A pam ti'n gwneud wisgo fo? Wel, mae district yma yn 400 mlwydd oed, a dyma'r un o'r festivals, a dwi'n meddwl mae yna fel competition rhwng y blocs ar faint mor sŵn nhw'n gallu neud rhywbeth fel yna. Fyddech chi ddim yn meddwl y fyddech chi'n dod draw fan 'yn a ca'l profiad fel 'na. Ma' mor gyment o egni mewn i cysylltu efo pobol o Gymru. Falle achos ma' ma' nw fel cymuned yn pwysig iddyn nw fel ma' rygbi yn pwysig i ni. Bore yma, ni'n mynd i ysgol sydd efo plant efo special needs. Dwi'n edrych ymlaen at hwn achos oedd hwn yr un o'r pethe wnaethon ni gweithio'n galed efo'r ddinas efo cyn cwpan y byd achos o'n i moyn dangos oedd rygbi gallu bod i pawb. You make flowers amazing. Amazing. Arigato gozaimasu. Brilliant. Good. Dyna beth oedd, chymod, o'n i'n rhoi gadael legacy fan hyn, fe, chymod, a, a helpu'r ddinas i datblygu rygbi yma. Chi'n gallu neud rygbi efo pawb ac odd wnna jyst yn yn brilliant 'de. Gobeithio ma' 'na tym bach o legacy fan 'yn i i helpu'r plant yn City Cushu a ch'mod fydd yy fydd rygbi'n gallu byw fan 'yn am flynyddoedd i ddod. It's it's amazing to be back yym we worked with the city really hard up until the twenty nineteen

A oedden nhw i gyd 'di dweud, yn sicr fydd, fydd hi yn digon dda i datblygu mewn i chwaraewr rhyngwladol i'r gêm y merched. A signed by the team? Oh yeah, so nhw'n gwybod Christian? Ie.
Ie, ie, ie. Ie. Wel, fi'n dal yn gwybod os oedd Shine, a Shiny.
Ie, Warren, Warren Gatland, fanna. Ie, ie, Warren Gatland.
Hwna'n dangos, chmod, creu legacy, a chmod, dyna un, ni wedi effeithio un person, mae hwnna'n legacy, yn dyw e? Mae hwnna'n dda. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Thank you. Enjoy the game. Dwi'n buzzing ar ôl bore yma. Dwi'n more excited i fynd i gweld y gêm nawr. Go Wales! Mae'r icing ar y cacen yn dy fe, jyst i, uh, i gwylio Cymru fan hyn a, a Gobeithio gallen ni cael y fuddugoliaeth, dyna'r... dyna ble fydd y magic. Ond chi'n gallu gweld ar gwynebau chwaraewyr y bore yma, chimod, maen nhw'n desperate i ennill. Wel, mae angen ni ennill heddiw. Gobeithio. A oedd hwnna ddim y breuddwyd i gorffen yr wythnos efo y buddugoliaeth ond ch'mod oedd e'n galed siomedig iawn ond sicr ch'mod oedd y cefnogaeth fynna i'r yy i'r tîm. Dwi 'di bod yn gofyn cwestiwn trwy'r wythnos, pam? Pam mae pawb yn cefnogi Rygbi Cymru yn Kitakyushu? Dwi'n meddwl mae jyst y pobl. Dwi'n meddwl, ch'mo' ma' rygbi yn rhoi popeth iddo chi. Mae 'di rhoi popeth iddo fi, dwi 'di ch'mod mynd dros y byd chwa- chwarae pobman. Dwi'n chwarae dros fy ngwlad, o'dd yna fel breuddwyd. Ond pob tro chi'n mynd i lle newydd, Ch'mod, y connection yw pobol, a dwi'n meddwl dyna beth sydd yn special fan hyn, ch'mod cariad nhw. Mae cofio'n mor cynnes efo fi o'r gwaith fan hyn a fydd bydd tym bach o cyd cwsio efo fi trwy'r amser. Hwyl fawr, hwyl fawr!